Akpe Ever Love TV right here at Xɔxɔe abe ale ke nènya Xɔxɔe eh, ƒe gbin dukɔ zã ɖum yi ke Ever Love TV míeva edzagba ege ɖe wo dome abe ale ke ko ne míewɔnɛ ɣesiaɣi míe ne míege ɖe azã ma míe make na sure be míekra ame tsitsi aɖe ŋu wòaɖo dze na mí ku ɖe azã ƒe tomenyawo ŋu ale ke azã kɔ yi ma Mi ge ɖe mi ke ɖe tɔgbi ɛɛ George Fore ŋdi nya alo gbea wo fo George. Gbea woƒe fo George. Fo George. Ok woƒe fo George. Me ke ɖe ŋu le egba ƒe ŋkeke me. Wa aɖo dze na mi. Uncle fo George. Papa. Ɖo be egbi dukɔ zã ɖe. Nu ke nye egbi dukɔ zã? Egbi dukɔ zã la enye. eƒuƒoƒo alo ƒuƒogugugbɔƒoƒo le kpekpeawo kple xɔxɔetɔwo dome. Okay. Eh, fofo ɖaka vi dada ɖaka viwo nye tso ŋɔtwi
gake ko gbɔna la wozɔ ma gbɔna la dziehe la yewoe va nye pekeawo Eh, ameawo xe nye anyiehetɔ la yɔ weba nye egbeawo egbeawo ewa ne alo mente mia ŋkɔe ma mi kɔtso ŋɔtsoe gbi gbi eh. eta mi va unite back a emi tso ŋkɔ ne be gbi dukɔ gbia kata wo ba kpa bi kata wo gbogbo fofo kata dukɔ okay nena atia do ŋku dzi when was the last time emi ye emi emi te ƒoƒua dzi gbãtɔ yi ke mi do azan atia do ŋku dzi eh ba do ŋku dzi okay anye

alo be fifia.
Meɖeku me gbɔna meɖeku ne mese ata kple kuma gɔmɔa vedome alo akpa yewo goduia venɔviwo enye yi ke nye atsu kple tsie kɔa nenema woyɔnɛ ma ata kple kuma. Alo be eye ta la womato amewo dome o. Okay. Eya ta la nenye be wɔna ve ata gbɔ la agbɔ ve kuma gbɔ. Ezɔ nu ma nye nukunu hã ne. Eyi be edui ma sum xe le anyigbe la, mm. eya koe tututue le wane eya ta fifia la na ame sia ame nya yi ɖe nɔvia gbɔ ko eyi ɖo ƒe me. Okay, okay.
Ta, ewa ne, abe, let's come to this. Eh. Ne wòanye be miwo hã miɖi tsa mi ɖe xɔ eh, kpeki la, eh. eh, aƒe yawo katã le fi ma, miwo ƒe family member wo le fi ma. Eh, ma, ma, ma, abe

Eyi ke corona va, when was the last time you got it? Oh, corona va ɖe fo na mi vie. Alebe uh, on the uh, eh, 2020 day, mm. ohia me mi aɖu silver jubilee. Oh, gake corona va gblẽ. Corona va gblẽ wana me. Gake susua ya ele dzi sese la ko va ne. Abe fifia wo va da se le Kololia wo ba ɖe mɔ ne mi zɔ ɖe. Mia ta ɖu azã.
Abe mi le ŋku ɖo eƒe bla ve vɔ atɔ. Edzi twenty five years of eh, being dukɔ zã. Wo reunification.
Okay. Akpe let's come to akpa yi. Leke mi kɔ eɖu ne leke mi efia wokɔ tena ƒoƒu o. Ntaɖodzinu ka ta ye mi ɖuna zã ya? Oh, it's about for unity, right?
Uh, unity, okay.
reunification. Okay. About over four, uh, 300 to 400 years, lah. Mm.

Ata nɔviwo gake dukɔ to ya me hã la wonya de ve na wo nɔviwo gbɔ ɣesia ɣi ewani ɛ ɖaka hã agado yɔ na be ɛ ɛ miwo va mi va le mɔdzi la ɛ another group extray eke cross volta okay. va yi ɖe akra okay. yɔ wo fɔm gbese. community le Accra fifi la. Gbese community le Accra. Ɛɛ. Yi ke wo hã wonye gbiawo. Wonye gbiawo. Wogbiawo. Wova le.
Wonye founding fathers ɔgbe ɛɛ wani. Eyi ta le azea me la, mm. egema tsɛ ŋutɔ eya guest of honour. Yi ke kplɔ nyɔnɔviwo wogbɔ ne. Akpe be ne dze agba eɖo eh. dze na mi. Let's eh. come to ɛɛ eh, azã ɖe nuka nuka woe nye nu yi ke enɔ na me ŋu kekeke va da asi ne egba ƒe ŋkekea dzi. Egbãtɔ ye be ɛɛ hmm. nɔviwo dzesi wobe nɔewo. Okay. Ezɔ eh, eh, development enu yawo fifia xexe me ya. Enu sia nu le eh, trɔtrɔ dzi anu trɔtrɔ be aɖu develop. Edu ŋutɔ wa teƒe eh, dzi. Abe eh, eh, eh, ke nye steering committee a nye gbendokɔ la hmm. enye facilitator. Okay.
Eke do ŋusẽ dumeviwo. edɔwɔƒe ɖoɖo kple nɔviawo abe kpɔɖeŋutɔa la egbe rural bank kple tɔwo kekra village le egbe ŋgbe kple tɔwo la be via facilitators be nuyawo woanɔ dzi edɔa me abe sɔhɛwo woakpɔ dɔ awɔ ale be akɔ do edɔa ɖe ŋgɔ.
Noba culture. alo dressing dressing ka koŋ woe miete ŋu wɔna oh. dressing ka koŋ abe aleke le kpɔ nye fia ɖe yes kpɔ avɔ yeyea mi wɔ fia eye nye tɔlia mi wɔ oh ok alebe eya mi wɔ especially ɖe twenty eh, twenty fifth anniversary anniversary awo alebe eh, dress code ya.

Kpɔnɔ viawo nɔ anyi abe mía tɔgbuiwo wɔe gbe aɖeke gbe aleke aleke ale wole kɔ na mía egbeviwo hã eyi ke míedze agba be ame geɖewo woye wonya nu le dua ŋu. Asafo asafo grupua hã kura eŋu le wo hã si kpetɛ wona. Ok ye ne mía a a ayi dzia le egba ƒe ŋkekea mea e na míenya be gama tsɛ enye ni taki ye nye ame yi ke. ye nya me ke gbɔna eh, azã ya me eh, eh, enɔ guest of honor le egba ƒe azã ɖe ne mi ɖui vɔ nya kae anɔ si ne youth awo youth in particular mi tsɔna azã kɔ wɔna be o oh, enu ma nye ta nuwo wɔwɔ tafla tse mi wɔna nu yiwo ke medze be miawɔ eh, azã ya miaƒe unity unification azã ya edze miakɔ akɔ ɖo ŋku nano dzi awɔ nano yi ke eh, atu mía ŋutɔ ɖo gake míva wɔna nu gbegblẽ ɖo yi ke medze be míawɔ nyaka le asiwò nàgblɔ ne edumeviwo yutuwo tɔgbe o vevietɔ nye gbã be yuvuviwo woadze si wo ɖokui be yo egbeawo la anukwaretɔwo míenye ya ya ta wobe gbɔnɔnɔwo la enya be anukwarenɔnɔ me ya Egbeawo la, veviedolawo míenye, wɔna dɔ eye ŋkɔe ma wokɔ na mí be gbeawo tso ŋegbe la, mía míegbena ka abe avɔ ene na kpɔ ka. Míenye dɔ míewɔna.
Eya ta mía kagbilawo míenye for weaving. We have been trading yarns for weaving. Kple nɔviawo. Eye family ɖeka nye major operation ke le mía si. Emawo ɖiɖia avewo ŋgbawo li wòhiã be gbetɔ nado vivi awu dɔ. Ata la gbagbe ma de ɖeviwo me le fia ba. Ame sia ame nedze agba ne ʋli le ɖokui me. Ne wɔ dɔ aɖe ame aɖeke ŋkume e nu megabia ŋku na wo. Enɔvia o. Nɔ nɔvia o. Wo ŋutɔ wɔe ɖi. Ne akpɔmenu awɔ nɛ ado ado woavia ke ne dzi la adoe ɖe ŋgɔ be wòava zu nane ne agbe eɖeme na mi ŋutɔ si ebe nya kae le si ne gbidukɔ alo yuda wa enya gbãtɔ yi ke wogblɔ na yewo mie nye be yewonya amewo ke yewotona nateƒe anukua ɖe ne me se gɔme na mɔ ye ya me gɔme yewo nya me yewo ke yewo tona na teƒe yewo me da alakpa yewo me vivi na ŋme o edɔwɔwɔ ye nye dɔ yi ke yewo wɔna yewo wɔna dɔ sesẽ nenema ke tso ŋɔtsi alo wo gbea yewo gbina ka ye ta wokɔ tsɔ ŋkɔ na yewo be egbi dukɔ ɖo ta egba ever love tv mieva xɔxɔe wɔnɔ kpli mi subscribe and be part of this great family wɔatɔ ko nye be nanɔ aƒeme nu sia nu le aƒeme ko nanɔ ʋɔa nakpɔ nu sia nu yi ke dzɔdzɔ ge le afia egba akpe